ناراضگی معاف میں تھوڑا جا لیٹ تھی گیا جن دی وجہ توں میں تھوڑے نال لیٹ گال مواڑ شروع کریں دا پیا معذرت خان دوستاں کولوں کہ تساں انتظار کیتے واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاغلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ چڑھ دن تے سادی بھی صلاح ہے تے کیڑی سیج تے ستی پئی اے اٹھ سراندی ڈتی پئی اے ول وشو دی پٹیندی پئی اے جیو سراندی ڈتی پئی اے کیڑی ٹری سیل تے کر کے لمبڑے ہتھ میاں نالوں شودا ہاتھی لنگھا دب کے ماروس لت میاں ہاتھی دل وچ آکھیا اتھوں نہ لنگھساں وت میاں آ کوئے ہاتھی آ ہن تئیں وڈیاں بھونگا لتاڑیاں نی اج جوان ڈتی ہئی مت میاں تے اگوں آدھے سئیں چھالی شاہ اتھاؤں بچوا تیڈا آن ونڈے ساں بھت میاں تے گال نال گال اے پھل نال پھل اے کش ماں پری اے دیہاں دی چوکی اے خالی ہو ہوا ہے اللہ وڈا بادشاہ ہے چھم چھم چھم گھوڑا آ گیا میدان چاندی دا ہنا سونے دا لغام نہ ہک لقمہ صبح نہ سو لقمے شام نہ ہک یار پختہ نہ سو یار خان

جیوو جی نال دشمن مرے ڈھڈ دی پیڑ نال جے ایویں نہ مرن تاں مرن ساوی ہریڑ نال جی نال جی جناب تھوادے منہ درود تھوادے منہ گلاب گال گال اے گال مثال اے گال تے ٹکے پہ لگدن گل کن دے کے سنی گال تاں مذکور اے سچ اے یا کوڑ اے سنی میں ضرور اے اللہ اللہ ستیاں دی خیر تے جاگدیاں دا بھلا پلے رزق نہ بدھن ہرگز پکھی تے درویش جنہاں کوں تقبہ رب تے انہاں کوں رزق ہمیش اج لوٹا رڑ پیا تے قصے دا منڈھ چھڑ پیا ہک ہائی بادشاہ بادشاہ تا اللہ پاک آپ اے او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا تے بادشاہی پیا کریندا ہا ناں اوندے ہائی سلطان سکندر سونے دے سنگاں آلا۔ سونے دے سنگاں آلا ایکوں تاں سڈیندے ہن جو ایہک تاج بنوایا ہا جیندے اتے سونے دے سنگ لگے ہوئے ہن۔ غزنی دا بادشاہ ہا وڈا اچا وسدا پیا ہا۔ ایندی جیڑھے کاروبار ہئی یا ایہ سسٹم ہئی ایہ نجومی رکھی رہندا ہا۔ نجومیاں کو آدھا تساں حساب کتاب کرو تے میں اگتے زندگی ٹوراں ہک دیاڑے نجومیاں حساب کیتا انہاں آکھے بادشاہ سلامت تیری زندگی دے جڑے اگلے ست سال نا او کہت ہے ای انہاں کو آکھے تساں واہ یات ہی وے تساں غلط حساب کیتی بیٹھے وے بلا حساب کرو انہاں ولا حساب کیتا انہاں آکھے سلطان سکندر سونے دے سنگھاں آلا بادشاہ تیری زندگی دے اگلے سال مصیبت دن قحط دن بھوک دن تکلیف دن این انہاں کو دبکے شبکے مار کے امار علی بھراٹ ٹور چھوڑا تے این بائے نجومی سدے انہاں آن کے رنگی حساب کتاب کیتا جیلے حساب کی تونے انہاں ہی آکھا کہ تیری زندگی دے جڑے اگلے ست سال انہاں او کہتے چھے

تا کم از کم اگلے ست سال تا میریاں گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں تے زیوراں نال لنگ سکدے تساں کیڑی چبڑی بیٹے مرے دے وے میں تھوڑی گال نہ ہاں این وڈا الا مارا مارکا وڈا الا جو ہے وڈے الا گلوں مجالے کروڑ ہزار مجالے این تکبر کیتا کہ بھئی میں گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں نال تے گھوڑاں دے زیور نال ست سال کڈی ویساں ست سال ہی کوئی میاز ہے مارکا جیڑے ویلے اے گال کر بیٹھا نا بھی ابھر دے لیے گال ہے این نوکراں کو سدا ہے کہ ہو رہے ہو میں دا دھاون دا بندوبست کرو انہاں آکھیا اساں نلکا گڑے نے ہیں تے آ تے کو دھوے نے ہیں ایویں دھاون واسطے آئے نلکے دے اگوں میں بیٹھے تاں ڈے دھے تاں کیا ڈے دھے ہک سنہری رنگ دا پرندے ایو جیا پکھی اوں زندگی چ کونے ڈٹھا جیڑا سلطان سکندر سونے دے سنگھاں والے بادشاہ ڈٹھے پکھی ایڈا سونا ہے جو ایں ایو جیا پکھی اگے زندگی چ کونے ڈٹھا بڑا خوش تھی ہے ان نوکرن کو آکھے کہ ایک کیڑی نسل نہ پکی ہے انہاں کہ بادشاہ سلامت اساں پہل دے ہوں پہ انہاں کہ یار سادے ایڈا وڈا چڑیا گھر ہے اون دے وچ ایندے رنگا پکی کونی اے نایاب پکویں ایک لپو نوکر جے ویلے پکھی کو نپن ونجے نہ پکھی مارے برکاری تے اڑ کے اگاں بادشاہ نوکراں تے ناراض بیسی پکھی نپو او آکھن پکھی نپیدا نہیں بادشاہ کو دھاون بھل گیا اوویں ٹر پیا پکھوں دے پچھوں پکھوں پند کریندا اتھوں تے اگوں اگوں تے اگوں اپنی شاہی کولوں ڈھیسا رب پرے ایں نوکراں کو آکھے تساں آرام کرو میں آپ نہ پینا پکھی کو جیڑے ویلے نوکر ویندے ہیں تو پکھوں اڑ ویندا ہا جیڑے ویلے زائد علی ہنجرا ملائیشیا تو اے برا ونجے نہ بادشاہ تو پکھوں بیٹھا رہے اے گیا ایں ونج کے چھان دے چھان دے جی میں پکھی نہ پی دے جی میں وسوں دے لوگاں پکھی نہ پی ایں پکھی دی ونج کے لات چوں نپا پکھی ماری بھرکانی پکھی تاں نہ کوئی تقدیر دا پر ہا اینکوں چایا سی چا کے غیب کوں نوکر چاکر کوئی لازہ پچھ ایندی رعایا مونجھی تھی گئی ایندے گھر ماتم شروع تھی گیا اینکوں پکھی چا کے ہک جنگل بیابان سیراب ڈکا ڈک صحرا اچ ونج لہائیس جیلے لتھا نہ تے ایندے آلے ڈٹھوس۔ ایکوں کوئی آبادی نظر نی آئی۔ پکھی جیڑھا او غیب تھی گیا۔ بڑا مونجھا تھیا، ڈاڈھا مونجھا تھیا۔ جیڑھے ویلے مونجھا تھیا نا مارکا بادشاہ ہا، دکا دک سیرا ہا۔ بڑا مایوس تھے۔ سارا ڈینہہ بکیا وسوں دی تلاش گھلیندا رہے۔ کتھوں وسوں لبھنی ہئی۔ پسوں کوئی نہ لبی قصہ چاس دینا پہ تے کسے کو شیئر کر چھوڑو بس یہ ایک گزارش ہے تاکہ تھوڑی رمز نہ ٹوٹے کسے کی چاسی خراب نہ تھی تاکہ زیادہ زیادہ بال بلوڑے یہ کسے کو سن ہن رولدا پھردا دھویں دے دا تاڑا تڑوندا دے کہیں طریقے میں کہیں وسوں تے پہنچ ونجاں بھوک تو ڈاڈا برا حال جنگل وچ رات پائے گئی ایک درخت دے تلے، سائے تلے آن کے سم پیا۔ سلطان سکندر سونے دے سیراں آلا بادشاہ بے دھمی ڈینہہ تھیسی۔ رات نندر کتھوں آندی ہے۔ بکھے بندے کوں کیڑھیاں نندراں ہوندین۔ مارکا ساری رات پاسے مریندے۔ سلطان سکندر دی گزر گئی۔ دھمی ڈینہہ تھیا۔ تے آپو جان ہن وسوں آلے پاسے ایں اپنا راہ گھدنا کہ بھئی وسوں آلے پاسے وینا اللہ کرے سی کوئی نہ کوئی میڈا سبب بن پوسی کوئی نہ کوئی میڈا ہیلا تھی پوسی وقتوں ڈاڈھا برا حال ہے ویس اسمان آلے پاسے لے دا ایک گال میں تو بچ کرنی بھول گیا کہ سلطان سکندر غزنی کا بادشاہ جو رہا بہن آلہ درجے دا کاریے قرآن ہے ایک قرآن مجید تے سریلا ایڈا ہا کہ جڑے ویلے قرآن مجید پڑھا تو لوگ یعنی اپنے کام کاج چھوڑ کے سلطان دا قرآن سن قرآن مجید جڑے ویلے تلاوت کریں اچھا اللہ پاک دے درگاہ دے وچ بارگاہ دے وچ معافیا منگدا ہوندا ہے بھئی اللہ پاک آ کوئی سبب بنا کوئی ہیلا کر کوئی سبب میلا بن پوے چلو میں کہیں وسوں تے ون مرا زندگی تو مایوس پتہ لگ گیس کہ بھئی جڑی میں گال کیتی ہے نا اللہ پاک دے میں امتحان کیتی بکھا کو اللہ پاک یعنی رجاوے ایویں ویندا پیا ہا تے رستے دے وچ ایندی نگاہ پئیے تاں ہک ٹبے دے تے ہک ول ہے ٹیٹ اگ دی اوندے تے ہک ٹیٹک وڈا خوش تھی ہے بھجے بن کے ٹیٹک چائے سی میں چلو آج دے بختن لاندھی ہے نا سبائی وقت اللہ وارے تھے پتہ ہی کو لگ گئے کہ امتحان میں شروع تھی ہے مارکا ٹیٹا کو چیسی ڈیکھے تا مر بھاہ نال دوں دھوپ تے مڑکا پے بادشاہ نے عزم آئی نا او آکے سئیں چلو کائیں جھا تے ہونا ایکو ٹھڈا کرے ساں اللہ کرے سی جو پانی مل ہو سی ایکو ٹھڈا کرے ساں ٹھڈا کر تے تے ایکو والا ٹیٹا کو پھاساں مارکا اگو تے ٹر کے اپنی گھول اچے گھٹا سی تے ہن بیندا پے بھی کتائیں کو ٹھڈا کرے ساں کتائیں کو کھا ساں بیندا پیا اگو دے دے تے کیا دے دے کہ ہک ماہر اے بندہ دے او ایندے کول پوچھا نہیں کہ تیں کوئی اتھاں بندہ دتا ہا ایں آکھے سائیں میکوں تاں تساں ڈسے ہو میں تاں کچھ نہیں آکھے اوں آکھے راز کیا ہے اوں آکھے راز اے ہے کہ بادشاہ سارا تھی دی قتل تے بادشاہ دا جو قاتل ہے نا اے تے بہت زیادہ صفا کئی اے بادشاہ دا سر بھی نہ ہو ایں بڑا ارمان کیتا اے تے یار بڑا ارمان لگے تھوڑے بادشاہ کو اللہ خیر کرے تے علی جعفر انجرا

او اکوں پکڑ گھدا۔ پکڑ کے اپنا بال دی شاہ کولوں بھنائے۔ جیڑھے بادشاہ دا پھو قتل تھی گیا ہا۔ اوندے کولوں بھنائے۔ اوں اکوں آکھا بھئی ہن رات تھی گئی ہے۔ اکوں قید خانے دے وچ بند کر ڈے تے سویرے ڈینہہ تھیسی۔ میں شاہی دربار لیساں۔ میں ایندا فیصلہ کریساں کہ ایندے بارے ہن کیا کرنا چاہیدا ہے۔ بادشاہ کوں قید تھی ڳیا۔ سلطان محمود سونے دے سنگھاں آلا بادشاہ قصہ چس ݙیندا پئے تاں کسے کوں شیعت آکھے تاکہ زیادہ زیادہ ٻال ٻلوڑیں کسے کوں سݨ سڳن۔ اے ٻہوں پہلے ہک دفعہ ایم بی اشرف صاحب جھنگور دی آواز تے قصہ سݨوایا ہئی۔ اے قصے اڄ کل کوئی نئیں ہکیندا۔ اچھا سئیں!

سنئے ہتھ کڑیاں لگیاں ودین پکھی تے روندا ودے اللہ پاک نال بیٹھ گالھ کرندا ودے آکھدے اللہ پاکا تیڈی ذات جان دی اے کہ میں کوئی قاتل ہاں نہ میں کوئی قتل کیتا اے نہ میں کوئی بیہ جرم کیتا اے جرم میڈا ایہو اے کہ میں تکبر کیتا اے تکبر صرف تیڈی ذات کوں ٹھاندا اے

بادشاہ نے حکم صادر فرمایا۔ اپنے وزیر و مشیراں نال بہہ کے صلاح کیتی۔ انہاں آکھیا کیڑھی سزا ڈیوݨی اے توں؟ انہاں آکھیا ایندی سزا اے ہے کہ ایندے ہتھ ای کپوچا، ایندے گوڈیاں توں تلے لتاں کپوچا، ایکوں چوک دے چوراہے تے بلہوچا، اتھاں بہہ کے

ایوں دے ہتھ وی کٹوا ݙتے۔ ݙو ݙے توں ہیٹھاں جلھیں کٹوا ݙتیاں۔ ہک گلوی دے بھوہ دے اتے ٻیٹھا ݙتا۔ ارولی تے ٻیٹھا ݙتا جئیں مارکا پراݨے ویلے دا ارولی ہونی ہا۔ مارکا ایویں سسٹم چلدا پئے۔ اوں وسبے دے وچ ہک تیلی ہئی جیڑھا تیلی دے اتے اپنا سنڈھا جوڑ کے تے تیل کڈھدا ہا۔ اوں ڈٹھے نہ اونکوں اللہ دے یعنی ڈر خوف آلا ہا۔ اوندے ذہن وچ آیا۔ اوں آکھے کہ یار اے نہ ہووے کہ کوئی راز ہووے۔ بندہ بڑا سوہنڑا ہے بندہ بڑا سوبھے۔ ایندے منہ وچ کوئی نئیں پوندا کہ اے بادشاہ سارے دا قاتل ہے۔ ہووے نہ تئی کو چائی ہونا چلو نو فلکے نہ ایک دھمی کاسی تے ایک شامی کاسی ٹکا رج مہی گا کونی اللہ بدلا دے سی میں او سلطان سکندر سونے دے سنگال بادشاہ کو چا کے اپنے گارے تے لڑکی تو گھر گھنایا حکیم کو سدس اوہ کہیں دا علاج کر مار کا اوندا علاج کروائس۔ کجھ ڈینہاں دے بعد سلطان سکندر سوہی دے سنگاں وچ جڑیں دا زخم چھک گئے۔ مار کا تیلی کیا کرے اوندے ٹنڈ نال چ بننے سوٹی چھنٹی اونکوں آکھے تو نہ بس ڈانداں کوں ہکلی رہے میں ذری گڑ کھا گھناں لغاز نہ تھیا۔ او دانا کو کوئی رہو تے نظام جڑے میں کوئی نہ رہو تے جڑے ویلے او گادی تے بند ہو گئے تے ان ویلے تو تلاوت قرآن مجید کرے تے ایڈی کوئی روحانی آواز کہ بادشاہ دی جڑی بھین ہے جیڑھے بادشاہ دے قتل دے جرم دے وچ اوندیاں لتاں تے ٻہوں کٹیج ڳئیاں ہن، اوندی دھی آئی۔ اوہ ایندا قرآن مجید سݨ سݨ کے اللہ پاک نے اوندے دل دے وچ ایں لولے لیلے دی محبت، قدرت دا کرشمہ ݙیتا۔ سلطان سکندر سونے دے سنگھاں آلا بادشاہ اپݨی زندگی دے تکلیفاں بھولیندا پئے، جھوٹے کوں ہکلیندا ہے سارا ݙینہہ تے کوئی کوں سویرے تے شام روٹی ݙیندا ہے زندگی بسر کریندا پئے۔ ہک ݙیہاڑے بادشاہ جیڑھا قتل تھیا ہا اوندا پتر چھوٹا ہا

اخیر اوندی ماء اونکوں سمجھایا۔ اوہاں کیتے تھا دھیاں پرناون واسطے ہوندین۔ دھیاں دا پیکا گھر جیڑھا ہوندے تارسی ہوندے۔ اوندا اصل گھر بیا ہوندے۔ جتھاں تیڈا روح ہووے میں تیکوں اتھاں پاواں۔ اوہاں آکھیا اماں پہلی گالھ تے میں بھلی دیواں۔

توں اوندے کوں لکھت پڑھت کرا گھدی تے جے میں جیوندا ہاکساں توں ہوندے نال میڈا رشتہ کریسیں مارکا کہ ہک دوست دا میسج آکڑیسی چپ کر کے سنڑاؤ چاساں دی پی سائیں اللہ تہاڈی مغفرت کرے اچھا سائیں۔ ہن سائیں کیتھیا کہ بادشاہ نے خط لکھ دیتے مختلف بادشاہوں کو انہاں آکھے بھئی میری بھین جڑی نا اکھیں دکھا ور چلیں تساں ساری ریت گھماؤ سارے دن چکر کھاؤ تے میرے محل دے باہر نال کے بہو ماں شہزادی ماسی محل دی چھت تے جیڑا ہو تو پسند آ گیا نا اوندے نال اوندا عقد کر ݙتا ویسی۔ اچھا معرکہ ہو کے پھر ڳئے شاہیاں دے ویٹھے اوہڑے ایں علاقے دے گبھرو ہن ناں سوہݨے سوڳھے گݙ آلی کار گنجھے ٹوجھے انہاں نے اپݨے منہ متھے سدھارے کناں کوں زلفاں بݨائیاں عطر مساج جیڑھا اوں وسدے دا اوں ویلھے دا سنگھار ہئی کر کرا تے اوہ ڈینہہ خیر دا آ گے جیڑھے ڈھاڑے بعد شہزادی اپنا ور چنی۔ معرکہ محل دے چدھاروں مخلوق بہہ پئیے تیلی ٹرے تے چلو مائیں ونجاں واری شغل ڈیکھ آواں جیویں بندے ٹر پوندے نا شغل ڈیکھن واسطے ایں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ سونے دے سنگھاں آلا ایں اونکوں ہکل ݙتی اوں آکھیا میݙا بزرگا ایݙے والا اوں آکھیا جی اوں آکھیا میݙا توں محسن ہیں توں میکوں ٹکر ݙے میں تیں میکوں سر لکاوݨ دی جاہ ݙتی ہے ہک احسان لے میں اوں آکھیا جی اوں آکھیا یار میکوں ہݙ جل میکوں کہیں اچھی جھا تے بہاویں چا میں لوکاں دے رنگ ݙیکھساں پیا میں بڑی تکلیف بھوگی وداں او یار بندے وسدے ہوندن بندے اجڑ ویندن سلطان سکندر پھلاں آلے سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ دی اے گالھ من گھدی اونکوں اپنے گاڈے تے لدا اونکوں وی مال دے نال ہک اروڑی ہئی اچی جاہ ہئی اوندے تے اوہ آن کے بیہا۔ اے ہوں کیڑا گھاٹا ودا یا کیڑا ہی کو کوئی آس آئی جو میڈی کو اعلان تھی گئے کہ بھی بعد شہزادی رنگ والا ہک لوٹا ہے او بھری بیٹھی ہے آپ نوکرانی کو بھجے سی جیں دے تے او لوٹا پلے دے سی اوے نال اون شادی تھی سی

جیڑھی آئی نا او جیڑھی مانی آئی مو کے با شہزادی اے تیرے پیو دا قاتل ہے ایکو تیرے برا نے سزا دیتی ہے وت نہ اون دے ہتھ ہیں نہ اندیاں لتاں تو مو کے جیڑھی گال منا دیتی ہے بن تے بن تے لوٹا سک ایں سئیں رنگ آلا لوٹا چایا ایں کیڑھی دیر کرنی ہئی مارکا پائیے آ کے لیلو لمڑے دی تے رنگ آلا لوٹا بیٹا سی ہو کے پائے جان دے با شزا دی بانی بھل گئی ہوئے بانی بھل گئی ہوئے قصہ چس ڈیندا پئے تے یار قصے

اودا جیڑا بھرا ہے نا وہ بھی سیکھ پا تھی گیا اون اپنی بھین تے سختی کی تھی اون کے عقل دا علاج کر توں غلط دے سیلی بیٹھی یا بانی غلط سٹے لی بیٹھی ہے اون آکے میں ہوٹل دے لی بیٹھی ہاں کہ وان کیوں لولے لنگڑے دے وان کے رنگ گلل یہ نے کروا ساٹا اون آکے تیکو پتہ نہیں ہے کیوں کون ہے

اپنی ڈولی چاویں تے حکومت نہ جنگل وچ اساں سٹ آسوں میدے ریا تے چتوں نکل ویسیں اوں واقعہ کوئی مکھ نہیں تری جا لوٹا مانی چایا تھا کہ تو مہاوا کہندے دوتے سلطان سکندر سونے دے سنگھالے بادشاہ تے آن کے جیلے ویٹوس او لولے لنگڑے دوتے تے بھل بھل مچ گئی انہاں کہ بھی بادشاہ زادی کیوں نہیں اے فائنل فیصلہ تھی گئے لہذا تساں سارے اپنی اپنی تھاں تے بہو۔ گندیاں انگوتھیاں کر کے کوئی شہزادے ہن کوئی تاج پائی ودے ہن کوئی چونے رکھی ودے ہن کوئی کریماں لائی ودے ہن جیہڑا کجھ اوں ویلے میک اپ دا سامان ہئی ساراں دا میک اپ اٹھا کے پھرل گیا سارے مایوس تھی تے مرکا اپنے اپنے وطن دے ٹر پئے بادشاہ نے شاہی فیصلے دے مطابق اپݨی بھیݨ دا عقد اپݨے پیو دے قاتل سلطان سکندر دے نال کر ݙتا تے ہک اونٹ تے لد ݙتے نے نوکراں کوں نال بھیجے نے بھیݨ دی ݙولی وی نال بھیجوس اوں آکھے کئیں سنڄ بیابان جنگل اچ ونڄ کے انہاں کوں لہا کے تساں کوں مار کا ٹر پئی ونڄ کل تے ونڄݨی ہئی کوٹ قسمت دی ڳالھ اے ویندے وڳدے اڳوں ہک دریا ہا دریا دے ݙوجھے پاسے ہک شہر ہا اوں آکھائے نوکراں کوں اوں آکھے یار ونڄو تاں اساں رل کے مر آئے چلو تریہہ توں تاں نہ مروں ساکوں اتھاں ونڄݨ ہئی او لہہ پئے دریا دی کمر دتے ہن با شہزادی دی ٻیلی وچ وتھی نوکراں سلام کیتا نوکر سلام کریندے پچھتے حکم جائی بادشاہ دے اے ہن بیٹھن تے اوں آکھے گال سن تے کو میں پسند کیتا ہے صرف اور صرف تیرے قرآن مجید کو تے توں بس قرآن پڑھی رہویں میں تیرا قرآن مجید سنی رہساں ایہو تیرا میرا فیصلہ ہے تے اساں ایہو قرآن توں پڑھدا رہویں میں سندا رہساں مگر میری گال سن میں عام بندہ نہ میں سلطان سکندر غزلی دا بادشاہ میرا سونے دا تاج میرا آ جانے تے سنگ بڑے ہوئے میں کو اپنے وسبے والے سونے دے سنگاں والا بادشاہ آ گیا میں کوئی تیڈے پیو دا قاتل نہ میں ہک وڈا الا مار بیٹھا ہوں انہاں الا دی اللہ پاک میکوں سزا ڈتی ہے ونج اتھوں پانی بھارا دریا دا میکوں وضو کروا میں سجدہ کرینا تے روزہ بٹدا تے توں ہی میرے پاروں سجدہ ڈھائے اللہ کول معافی منگنے اللہ پاک سا کو معاف کر دے سی اے اللہ علا کل شاعر قدیر مارکا دوویں یعنی بھاء شہزادی تے سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ سجدے ءچ ڈٹھا چیخاں مار تے رویا۔ اوں آکھیا میڈا اللہ تکبر صرف تیڈی ذات کوں چنگا لگدا ہے تیڈے علاوہ تکبر کشے نئیں میڈی کوئی اوقات نئیں میں معافی منگدا میکوں معاف کر ڈے میڈا اللہ۔ آدھن کہ بس سر اتا چائے سی لو ہاتھ ہی سلامت اس لتہ ہی سلامت اس کہہ لے لتہ کو دے دے تے رو دے کہہ لے بال کو دے دے تے رو دے ولا دے کہ بھی سن کی پوئے انہا کے بھی تقریبا سات سال تھی گئے ہیں تیلی یہ لتنا دے بائیں کٹی ہوئی ہیں ولا سجد ہے کہ شکر میرا اللہ

اپنی بادشاہی بنیسوں اپنا محل بنیسوں اون اتھوں علاقے دے بندیاں کو سڈیا بھئی اے زمین کیندی ہے انہاں کے بارہ میل جڑی میل تے میری اے وکائی ہے اون با شہزادی او یکوں زمین کیندی ہے تے حکم دیتا کہ بھئی اپنی ریت کو آکھو سارے کو آ کے مزدوری کرے اگر اتھاں سو روپے مزدوری ہے تو اساں دیسوں دو سو روپے مزدوری اگر اتا پانچ سو مزوری ہے تو من دے سا ہزار مزوری بندے بھج پائے مزدوری کرنے واسطے سلطان سکندر پھلوالے سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ دا محل اختیار کر دیا وسن رسن پائے گئے ہک جاڑے خدا دے سب جاڑے خدا دے او بادشاہ جڑا کھڑی ملکہ دا یعنی بھرا ہئی جئیں ایندیاں لتاں ٻانہہ کٹائیاں ہن۔ شکار دی غرض تے نکلے۔ آکھے آوے تاں ݙیکھے، کیا ݙیکھوں؟ جنگل اچ منگل اے۔ ہک نواں شہر آباد تھیا کھڑے۔ دنیا وسدی پئی اے۔ وݙی ساری شاہی بݨائی پئن۔ او اپݨے نوکراں کوں روکے۔ اوں آکھے یار ڳالھ سݨو۔ اتھاں اگے تاں کوئی بادشاہ نی ہسا ہن پتہ کرو جو کوئی بادشاہ نی نوکر گئے ہن پتہ ونج کے کیتا نے انہاں آکھیا جی سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہے اوں اتھاں نویں مملکت بنائی ہے انہاں آکھیا میری ملاقات دا ٹائم ملاقات دا ٹائم گھنچ گیا ہن جڑے ویلے بادشاہ کلے تے رہن ٹردے نہ سی نوکر چاکر منشی نالن جیلے انہاں ڈٹھا ہے نا انہاں کے یار بندہ ڈٹھا ڈٹھا لگتا ہے جیڑا وہ بادشاہ ہا وہ ڈٹھی بیٹھا وہ یار میں کو لگتا ہے کہ جیڑا بندے دیاں سن لتا باہن ہن کتا

اعلی انتظامیہ توں ٹینشن لگی پئی ہئی کیا جیڑھا وی انہاں ویلے دے لوازمات ہن بکرے کٹھے پئے ہن گھٹے کٹھے پئے ہن بادشاہ دی رعایا ٹکر کھاوݨ مشکل تھی گئی کیونکہ بادشاہ سلامت تساں ٹکر نی کھاوݨا تھاڈا ٹکر

اوندی رعیت کٹھی تھی گئی۔
سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ سونے دے سنگھ آلا اپنڑے تخت تے آن بیٹھا۔
اوں چوٹ تے نغارہ مارا اوں آکھیا چپ اے معرکہ معرکہ چپ تھی گیا۔ سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ نے گال شروع کیتی کہ میں غزنی دے وچ رہندا ہمی میڈے اتنا عالی شان محل ہا۔ صرف سبق سکھیندا پیا۔ کہ ہک جھڑے حساب کرݨ آلے نجومی حساب کیتا کہ تیݙی زندگی دے اڳلے جھڑے ست سال انہاں اچ تحت ہن تے میں کیتا آئی وݙا ہلاں۔ میں آکھائی کہ ایہ ست سال تاں جھڑے نا میں گھوڑاں دیاں اڳاڑیاں، پچھاڑیاں تے گھوڑاں دے زیور ویچ کے لنگھا ویساں، منجھوں تساں اپݨے اوپر مائیں تکبر کیتا ہا اللہ پاک میکوں تکبر دی سزا ݙتی۔ ایویں ایویں ہک پکھو آیا، اونکوں میں نپݨ دے شوق وچ ملیم۔ اونکوں جیلے میں نپا، او میکوں چاہ کے اݙ پیا۔ اوں میکوں ایں نظری تے آن لہایا۔ وخت میݙا برا حال ہئی، میکوں ہک ٹی ٹک لبھا۔ میں او چائی وناں تے کتھائیں بہہ کے کھاساں تے تساں میں کوں نبھ کے گھن آئے بی توں ساڈے بادشاہ دا قاتل ایں۔ او واقعی ہئی ٹیٹو کائی اور میں اوہو بادشاہ ہاں تے وا تساں میڈیاں لتاں باہاں کٹوا ڈتیاں۔ میں اپنے اللہ کول توبہ کیتی ہے او میڈی توبہ قبول کر گھدی ہے۔ اے میڈے ہتھاں نال سلامت تھی گئین۔ اے ہے ساری کہانی۔

میں اپݨی ذال کوں گھدی وینا اتھوں ٹرا اپݨے وطن تے ہل آیا تے اپݨے نوکراں چاکراں نال آیا اپݨے عالی شان محل دے وچ بال شہزادی پرناہ کوں گھن آیا تے آن تے اونکوں آکھوس بھئی حکم کوئی فرمائش اوں اگے توں قرآن مجید پڑھ میں تیݙا قرآن مجید سݨدی ہاں معرکہ او قرآن پڑھدا رہیا او سمدی رہ گئی بادشاہ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ اتھاں زندگی پیا گزریندے معرکہ قصہ اساں انہاں دا اتھاں گھتی بیٹھے قصہ قصہ گیا جھر کوں تے اساں بیٹھے

ایندے وچ کیڑا وڈا سبق ہے کہ کیڑا وڈا بادشاہ جڑا آدھا بیٹھے کہ میرے گھوڑا نے پچھواڑی نال سال سال لنگ بیسن وہ بادشاہ ایک لمحے دے وچ فقیر کیویں بن گئے اللہ پاک نے امتحان کیویں گدا ہے اساں ٹوک سرائیکی لوگ اسے ساکو گال سرائیکی باندھی ہے شکریہ سائیں کہ ذرا یاد رہا سائیں آصف خان چنر سائیں آدھا بیٹھے سائیں واہ جی واہ شکریہ سائیں بس جڑے دوست بچے بیٹھے نا

اساں یار نا سادہ کوئی ذریعہ معاش یہ سوشل میڈیا نہیں یہ گال دماغ دے بریکے کھول کے سن گئی میں صرف ماں بولی نال پیار کروں ماں بولی دے مرگے ہوئی چیزاں کو زندہ کرن دی کاوش کی تھی کوشش کی تھی باقی اللہ پاک مرے نے اللہ پاک کی ہوئی سبب دے دکھوں میں جے تک میری دم دم ہے میں اپنی ماں بولی کو انشاءاللہ سجا کر کے ساں اپنی مالا کو تین کرے ساں سجاد حسین لالے بیٹھے گڈ اشرف میرانی سلام تائی میٹھا برا حسان فارمیسی دا چیف ایگزیکٹو حسان آپٹیکل سینٹر جتھاں این کا بردین تے دوائیاں نے لئیے دے وچ اجبا ملک شاپ دے والے تساں کوئی وی دوست ویسو تاں تھوڑے نال تعاون کریسن بے شک عباس سباق دا نام چیسو او میری اپنی ہٹی ہے سائیں خضر حیات روگا سائیں مجبور جوانی میڈی ضرور شامل کرو اے تا حسن دا شاہ تے کو کیا پرواہ میں سائیں ٹرائی کریندا پیاں اتو حسن دا شاہ تیکوں کیا پرواہ تو خوش وسدیں وچ غیراں دے میݙی جھوڳ تباہ تیکوں کیا پرواہ تیݙے رستے وچ پھل کھردے ہن میݙے اوکھے راہ تیکوں کیا پرواہ واہ واہ تے واہ واہ یار اے نویاں چیزاں جیڑھیاں توں دوست سانگ سانجھ کریندے بیٹھے وے نا شانگر مونجھ کنوں

اساں وی آندے پئے ہیں اللہ خیر کرے پروگرام مکائی بیٹھے ہیں سئیں میں رخ تے شیر آکھئے میں تس تے شیر آکھساں میں اے سی بند کر گھناں میں کار چوں نکل گھناں سئیں اللہ پاک توک وسدا وسدا رکھے اللہ پاک توک کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے میڈے ڈیرے دوتے ہک میڈا مٹھا دوست ملک اختر کھرل صاحب تشریف فرما ہن اساں انہاں دے محبتاں دی قدر کریندے ہیں کہ ایڈے پالے دے وچ وہ اپنا قیمتی ویلا کڈ تے سارے کو آئے دے تاں پروگرام دا ویلا مل گئے ادھے گھنٹے دا پروگرام ہے ایک تعلیم مٹ کی کیتا تساں ساری سنگت راضی رہو کل راتی کرو تساں سارے معاملات یہ کرے سوں بس ایک کو کرو یہ کسی کو شیئر کر چھوڑو تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک اس رہے کی دیامانت پہنچ پاکستان